Zikrii, eega salaamata salaataa baafatan, ja'an. Zikrii, eega salaamata salaataa baafatan, ja'an. Hogguu salaata fixatan booda maal ja'an? Kunoo akkana, Astaghfirullaah.

Allaahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa dhal jalaali wal ikraam Arabii san afaan oromootti yoo dubbisuu barbaad astaghfirullaah thalaathan Allaahumma anta salaam

Hiikkaan du'aa'iin amma nuti qaraanee tuni kunooti. Yaa Rabbi naaf araarami. Astaghfirullaah jechuun Yaa Rabbi naaf araarami yokaan dhiima dhiifama naaf godhi yeroo sadi jetta. Yookaa yeroo sadi ja'an Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah jetta. Akkana jechuun Yaa Rabbi naaf araarami Yaa Rabbi naaf araarami Yaa Rabbi naaf araarami jetta.

Allaahumma anta salaam jetta wa minka salaam tabaarakta yaa dhal jalaali wal ikraam hikkaan isaa gaa akkuma jennetti eega yaa rabbi naaf araarami yaa rabbi naaf araarami yaa rabbi naaf araarami jettee booda yaa rabbi ati nagaya jechuun Nagayni sirraa namaaf argama. Ati guddatte yaa kan guddina haqa godhutu jechuudha. Gabatee tana keessatti kunoo ni jira. Gabatee tana keessatti ni jira jechuudha. Kunoo laali. Astaghfirullah jechuun astaghfirullah. Kunoo afaan oromootiin yaa rabbi ara yaa rabbi araarama keetiin barbaada yaa rabbi naaf araaram jechuu beeki dhiifama naaf godhi jechuu afaan oromootiin akka sideenittu sirriidha yaa rabbi araarama keetiin barbaada yaa rabbi naaf araaram yaa rabbi dhiifama naaf godhi jechuus tokko jechuudha Thalathan kunoo arabii ilaali thalathan yeroo sadi ja'an achi booda Allahumma anta salaam jechuun yaa rabbi ati nagaya waan siin hin mallerraa Allaahumma anta salaam Yaa Rabbi ati nagaya waan siin hin mallerraa wa minka salaam nagayni sirraa namaaf argama tabaarakta ati guddatte hunoo.

Isuma tana Afaan Oromootiin akka siif dubbifamu kunoo laallachuu ni dandeessa yoo Arabii kan beeyne taate. Laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa calaa kulli shay'in qadiir. Allaahumma.

Du'aa'iin itti aantuus Allaahumma laa maani'a ta jenne san, Yaa Rabbi! Waan ati namaaf kannite kan nama dhoorku hin jiru, waan ati nama dhoorkite kan namaaf kannu hin jiru jechuudha. Allaahumma laa maani'a limaa a'xaytaan. Tokko tokkoon hiikkaa dubbii tanaa yoo laalle, Kunoo, Laa ilaaha illallaah, haqaan gabbaramaan Rabbii tokko malee hin jiru, wahdahu kophaa isaa jechu kun ala. Wahdahu jechuun kophaa isaa ka gabbaramu jechu. Laa ilaaha illallaah jechuun Kunoo akkuma maawsii kanaan agarrutti haqaan gabbaramaan rabbii tokko malee hin jiru jechuudha. Wahdahu jechuun kophaa isaa. Kopuma gabbarama kan namtoota nam tokkollee waahila isatti hin taane jechuudha. Laa shariika lahu Kunoo maawsii Laa shariika lahu Waahilli isaaf kan hin tahin Afaan Oromootti Waahilli isaaf kan hin tahin Lahul mulku mootummaan isuma qofaaf taatuudha Walahul hamdu faaruunis

itti aansinee allaahumma allaahumma laa maanica limaa acxayta kana qaraan jechuu allaahumma hiikkaan isaa yaa rabbi laa maanica jechuun kan nama dhoorku hin jiru limaa acxayta waan ati namaaf kennite kan nama dhoorku hin jiru walaa mucuxiya namni namaaf kannu hin jiru limaa manacata waani ati nama dhoorkite namni namaaf kannu hin jiruu walaa yanfacu hin fayyadu daljaddi nama dureeysa tahe minkal jaddi durummaan isaa isa hin fayyadu durummaan isaa azaaba keetirraa isan baaftuu jechuudha warra milkaa'u rabbi nu haa godhu itti aansinee maasii sadaffaan laa ilaaha illallaahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa calaa kulli shay'in qadiir laa hawla walaa quwwata

Yonii fi arabii dubbisuu hin dandeenye afaan oromoo kana dubbisuu dandeeysa laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shariika lahu laal lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa calaa kulli shay'in qadiir laa hawla walaa quwwata illaa billaah

Hiikkaa isaa armaan gaditti tokko tokkoon irra sii deema jechu. Laa ilaaha illallaahu akkuma reefu haqaan gabbaramaan rabbii tokko malee hin jiru. Wahdahu kophaa isaa ka gabbaramu jechu. Lahul mulku waahilli laa shariika lahu Waahilli Isaaf kan hin jirre. Lahul mulku mootummaan Isuma qofaaf taatuudha. Walahul hamdu faaruunis Isuma qofaaf taatuudha. Wahuwa calaa kulli shay'in qadiir. Inni waan hundarratti dandayaadha jechuudha. Wahuma hundarrattuu inni dandayaadha. Laa hawla jechuun malli namaaf hin jiru. Walaa quwwata dandeeytiiniis namaaf hin jirtu. Kunoo laal maawsii ni gartaame. Dandeeytiiniis namaaf hin jirtu jechuudha.

walaa na'abudu hin gabbarruu kunoo laal illaa iyyaahu isa malee isa malee kunoo garta afaan oromoo lahu ni'imatu qananiin isuma qofaaf taatuudha isumaa qaba nam tokkoon qabu si galee walahul ham walahul fadlu kannaaniis isumaaf taatuudha

Walhamdulillah Wallahu Akubar Thalathan wa thalathin Yeroo soddomii fi sadi jetta. Subhaanallah soddomii sadi Walhamdulillah soddomii sadi Wallahu Akubar soddomii sadi Waliin meeqa taha kaa? Sagaltamii sagal taha jechuudha. Achi booda

Faaruun dhugaadhaa Rabbumaaf taatuudha. Wallaahu Akbar jechuun Rabbiin guddate thalathan wa thalathiin isii tana yeroo soddomii sadi ja'an jechuudha. Laa ilaaha illallah haqaan gabbaramaan Rabbi malee hin jiru. Wahdahu kophaa isaa laa shariika lahu waahilli isaaf hin jiru walahul hamdu faaruun isuma qofaaf taatuudha wahuwa calaa kulli shay'in qadiir inni waan hundarratti dandayaadha jechu achi booda kunoo

ummata kaafiraatiin ji'i qul ji'i huwa allaahu ahad rabbiin tokkicha ji'iin allaahu samad rabbiin kan ilmi namaa hundi itti haajamu yookaan inni waan hunda handhurfataadha isaatu qabaa jii itti himi lam yalid hin dhalle rabbiin hin dhalle walam yuulad hin dhalanne jii itti himi jeen walam yakun lahu rabbiif hin taane kufuwan ahad fakkaataan tokkolleen yookaan

yokaa dhoosetti maganfadha ji'i qul ji'i yaa ergamaa kiyya acuudhu ni maganfadha birabbil falaq rabbii ifa bariisaa uumetti yokaan ifa bariisaa baqayse yokaa dhoosetti maganfadha ji'i min sharri hamtuu maa khalaqa waani Rabbiin uumerraahiin sitti maganfadha ji'i je'een jechuu. Wa min sharri ghaasiqin hunoo wa min sharri ghaasiqin ghaasiqin hamtuu dukkana halkaniirraahiin sitti maganfadha ji'i je'een yaa ergamaa Rabbii yaa ergamaa kiyya je'een jechuu. Idhaa waqaba

gabbaru yookaa gabbaramaa ilma namaatiin maganfadha je'een. min sharril waswaasil khannaas hamtuu sheyxaanni namatti waswaasurra. al khannaas yeroo gabrichi rabbi zakkaru kan dhokatu hoggaa inni dagate kan namatti waswaasu jechu.